so xivongo xa titswari xivongo xa titswari mm. sisikoka papa wa wena sweswo mm. mm. okay otherwise mi ta mi ta teka na va na na na na va na va makwavo eh so ni chawa na even na loko ku ava va va nga cinci xivongo va va va mi yisa le ku vona va vona van'wanyana eh mm kota ku tivana

Mi rhandzane ku sukusela ma ha ri na mangani malembe? ku loko ni rhandzana na yena a ni ri na a ni ri na sixteen years Sixteen, okay. Yeah, ni ri ka grade eleven Eh, ehe

Va tshikana kwalaya xikarhi va pfuka after malembe mambirhinyana kumbe um swi vi njhani kahle kahle timhaka ta ku leswi swi endlaka ku kota ku swilo swi famba swone mm. i timhaka ta ku munhu a nga languti munhu kumbe ku tsakela munhu kumbe ku rhandza munhu hi mhaka ku ka vona ku na yini mm. kumbe yena u na yini hi ku loko swilo swa material i swilo swa material ne swa hela which means loko swi hela swi va ku na rhandzu ri ta hela ene munhu a nga fanelangi a va na timhaka ta ku lava swilo leswi a nga swi kotiki ku swi fikelela hi ku loko o ka u nga swi fikeleli se u ta twa nga ku laha u nga kona kumbexani loyi u nga na yena a nga right for wena that's why u ta lava ku se u rhanga u lava ku tlulela ka opportunity leyi taka. hi mhaka ku u languta ku ni ta kuma yini le mahlweni Eh. mara loko ku woka u rhandza munhu u n'wi rhandza ku for better for worse ne swi lava ku ka- ni- ni kusana ni minkarhi yin'wanyana loko loko ku ku pfa ku ku rheleliwa swiga ku gonya swiganga wa swi twisisa ku mi fanele mi gonya swin'we swiganga mi pfa mi rhelela swin'we Eh. lero swi lava ku i- ni ngo ti byela ku emisaveni xikwembu xi xi- xi endle vanhu vambirhi ku ri adamu na efa va kha va rhandzana va ri vambirhi a va nga ri na nchumu vanhu lavaya Eh. e mara va va- va- va va koti ku hanya Swin'we hi mhaka ku a va langutisa ku eka timhaka ta ku Xikwembu xi endle ku ku va na rirhandzu emisaveni ya vanhu vambirhi, which means va fanele va tshama swin'we ku ku hi nga languti ku u na yini kumbe yini. E that's why u kuma ku vanhu van'wana ni van'wana loko ku nghena na mavabyi van'wana va tsutsuma hi mhaka ku a nga langutelanga swona. I twa nga ku u kume munhu loyi a tivaka ku o va vhele munhu loyi u tiva ku swi endla wa swi wa swi wa nsimbi, nsimbi yin'wana number yi rhosa swi vula ku ri loko yi rhosa u fanele u copeta.

loko munhu ku kwata ke mm. basically mm. hi ku ri loko mo swi chaya kahle mm. hi tshika vanhu hi mhaka ku ri hi kuma ku a hi n'wi twisisi ku ri na manyelo manjhani so la ku tiva ku ri njhani hi hanya njhani kwalano a ni ni fana that's why minkarhi yo tala va ku munhu u fanele a rhanga dyondza okay hi mhaka ku teka malembe manga um eh, ko tala ku vulavula ntiyiso ne munhu loko nga tshamanga na yena u nge n'wi tivi loko ku wo n'wi vona minkarhi u nga n'wi tivi na siku na rin'we i ta komba va va lama yini loko se mi kha mi tshama swin'we eh. hi kona mi ta mi ri full time minkarhi hinkwayo mi ri swin'we eh. swo lava ku fana se u kota ku vona ku loyi loko a kwati wendla so kasi u kwatisa leswi kasi lowani leswi a nga swi twisisi mara loko a ri hala hi mhaka ku a hala ku a hala ku va kota ku nghena mm. a nge ku kombi ya ya xihundla e okay so ka ku tsaka ke mi tsaka swin'we tsako tsako like tindlela leti mi nga hundza ka tona a ku tsako wihi ya okay ni sana tsako lowu hi nga tsaka swin'we na ni nga ku loko loko ku va na foni a ku ri tsako lowu kumba ngopfu Eh. mara swi loko hi swona i xilo lexi xi tisaka ku xi tisaka wo karhi Eh. ende xin'wana lexi nga endlaka u kuma ku hi hi tshame swin'we for nkarhi wo leha swona a ni wona vona maybe na n'wana wun'we Eh. a swi olovi ka ka ka vanhu van'wanyana ku va amukela ku munhu a va na n'wana wun'we for life Yeah. Which is- Yeah. vanhu van'wana va sungula ku vulavula swilo swo tala mara loko ku uyu- luya- lowu tshamaka na yena a va a- a- a langutisa ka timhaka ta ku n'wana i nyiko ya xikwembu ma swi senya swi loko a a- a nge fiki laha nga ta twa kumbexani yini va loko ku ri so a hi swi teki ku ri wena Eh. so u sungula ku sungula hina vahanyi va vona ku kasi ka tshembo xin'wana xa tani xin'wanani ma swi swenyana Yeah, yeah. mara u- u- loko loko wena u swi twa ku i rirhandzu ra xikwembu Mm. swi lava u fanele u yima na munhu luya ku a ku hi ku we munhu ka ku matimba se leswi endlaku mina ni tsaka i ku lava va ni seketela ka xin'wana na xin'wana

Kasi swi ya ka hi ku wena munhu u tibyele yini. Ku fana na sweswi van'wana mi vona ku loko ni ku vanhu va vulavula, sweswi mi ni kwala ne, vanhu vo tala a va tivi xitori xa ku why mi ni ri mina ni ri laha. Va ni langutisa, va lava ni tivaka va vona ku kasi loyi why, u yo vuya evukatini kumbe ku endleka yini. Wa swi twisisa nyana? Se mara nkarhi wun'wanyana u fanele u tibyela ku a ni nge fambi ni byela tiko hinkwaro ku ka mina ku endleka yini. As long loko ku ri ku family ya mina na Xikwembu xa mina va kha va swi tiva, especially Xikwembu xa mina xa swi tiva ku why mina ni ri laha. Okay. and then xa swi tiva ku why xi swi endle ku xi pfumelela ku mina ni va ni ri laha hi nkarhi lowu Mm. a swi one mhaka ku vanhu nge va koti Mm. Mm, vanhu nge va tsakisi ku hambi u n'wi bebula ta kona va visa okay ni twime ku a swi la ku hi hi- hi byela tiko hinkwayo swi vula ku ri leswi swi humelelaka ka n'wina vambirhi swi tshama swi ri na n'wina vambirhi na na ndyangu kumbe na swin'wana swi tumbetiwa ka ndyangu munhu swi swi va swi va n'wina vambirhi mi ri two ku na ku na swin'wanyana swi fanele ku karhi un'wanyana swi va swa n'wina mi ri two Okay. mara minkarhi yin'wanyana u u nga kuma ku karhi un'wanyana loko swo za swi fika ka va ndyangu which means i swilo leswi ni vonaka ku mi ri vambirhi swa swa mi tsandza Okay. Eh, kumbe xani vona nga kumbe xani swa mi holovisa kumbe a mi swi tiku se mi huma njhani Mm. tanihi vatswari kumbe tanihi vanhu vakulu kumbe ma lava ku tiva mi lava kuma advice ku u wena mi hundze njhani Okay. la ka xiyimo xa so Eh. Mm. nkarhi un'wanyana u nga kuma ku Eh, mfananelo mfanano eh, ndlela nkomiso wa xigavelo xo ngo le xigonyeni eh, a xi lavi femele a ni nkarhi un'wana nga kuma ku femele ya mina na yi- na yi kota mara ku na munhu un'wana kumbexana i chomi ya mina Yeah. kuma ku eh, na swi twisisa ku loko ni n'wi byela eh, timhaka ta mina wa wa ni pfuna ene a ni nge titwi handle Yeah. wa swi twisisa Yeah. swi ya hi ku u u n'wi tshembisa ku ri munhu yaloye mara xilo lexikulu kumbe me ni nga ku byelaka xona i ku le munhu lowu faneleke ku n'wi byela wo sungula i xikwembu mm. hi mhaka ku xikwembu a xi nge ku soli ni xikwembu xi nge ku jaji mm. ene xikwembu xi nge karhali hi wena phela vanhu va karhala mm, va ku na mtlhako e loko tshama kha a karhata timhaka ta yena mara xikwembu a xi karhali um nga ri interview leyiwani hi ta la hi ngete siku rin'wana